Maitei, mba'éichapa peime? Hola, cómo están? Ko árape ñamba'apóta mbo'epy pokõime. Vamos a trabajar la lección número siete de nuestro libro de guaraní. Opyta hína toguépa peẽme, queda en la página veintiuno. Tembiaporã, Ha'e mba'e ára jerépepa ohechauka ta'ãnga peteĩ ha ahai mbykymi ahecháva. Observo las imágenes entonces y escribo brevemente lo observado acá abajo y respondo a qué estación del año corresponde. Mokõiha, leo. Toviru rekove. Yvyra roguepiru nde reraha vyvytu, yma ne mitã aja, iporãva pende roky, nde pire rovy'asy, omimbi y'a y sapy. Yvyra roguepiru nde reraha yvytu, o yvytu kangy nde rova pe neretũ, ne porã nde rembypa, pe vevava rejiroky, ha upéi katu mbeguemi og̃uahẽ ára paha nde rekovépe g̃uarã, nde piru ha upéi re'a, ha yvytu nde reraha, ha upe rire rehendu ne renóima nde sy, yvyra roguepiru. Yvyra roguepiru ama pytu ndejopy Yvýre nereakuchi ho'a nderehepytũ Vokóike tenonderã yvyvýpe ndetuju Yvy guive rejupi yvyra rakã yváre Ha hu'ã meremimbi overa ha rembypa Nderova pytã'asy hu'aitépe ndepoty Ha nde ári ojeroky panambi morotĩmi Ida Talavera rembiapoky Hembia porã. Ahai castellano-pe mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ, escriba en castellano el significado de estas palabras, toviru, rekove, roky, omimbi, ysapy, rendypu, revava, neakũrichi, vokóike. Upéi he'i, Ahai ko'ã ñe'ẽ he'iséva yke, escribo esta palabra al lado de su significado. Tenemos las opciones arriba y acá su significado. Pójape, número 5. Aiporavo po ñe'ẽ tre- térã cuátrogui ha aipuru ñe'ẽ joajúpe. Elijo cinco palabras del Ejercicio número 3 o 4 de utilizo en oraciones. Ko'ã ñe'ẽ oĩva ko'ápe, térã ko'ã ñe'ẽ oĩva ko'ápe, aipuru ñe'ẽjoaju, lo utilizo en oraciones. Jahamive hese, poteĩháme. Número 6. Amongurusu oĩ porãvévama ko columna X las respuestas correctas. Ogueraha yvyra rogue piru. Mba'e ogueraha yvyra rogue piru? Ke lleva el viento. Lo que le lleva a las hojas del árbol. Yvytu mitã ho'ysapy. El viento, el niño o el rocío. Pe vava rejeroky ojehechakuaa. hesa rupi, tĩ rupi, apysa rupi. Revava, si la palabra revava, rejeroky, bailar, se ve mejor por, o se percibe por, los ojos, el olfato, el oído. Toviru rekove omombe'u. arapoty, primavera, arahaku, verano, ára roguekúi, otoño. Siete, ambohovái, respondo. Mba'épa yvytu ogueraha guyra rogue? Por qué lleva las hojas el viento? Mba'épa ipirũ ha ho'a guyra rogue? pórke se seca y se cae las hojas de los árboles? Mba'éguipa nandi ojeroky yvyra ru'ãme, pórke las mariposas vuelan sobre los árboles? Pórke ha hai mba'érepa ikatu oiko peteĩ teĩ mba'e, las causas y defectos de las siguientes expresiones, okúi yvyra rogue, kuál sería el motívo, káusa, mba'éguipa opa ka'aguy, káusa, mba'égui opa ka'aguy, ysyry iky'ápa, por ké los arroyitos están todos sucios, ha hai mba'épa ikatu oiko peteĩteĩ mba'e rupi, escribo qué efecto producen de cada causa.